Insellmilkom għas-sitt episodju mis-sensiela L-Intelliġenza Artifiċjali f'Ħajjitna. Immaġina fabbrika fejn magna qatt ma tieqaf, fejn kull prodott joħroġ perfett, u fejn l-enerġija tintuża biss fejn u meta hemm bżonn. Fabbrika li tisma' u tara dak li jiġri fiha. Din mhi storja tal-fantaxjenza, bl-intelliġenza artifiċjali u għodod oħra intelliġenti, l-industrija tista' timxi b'pass aktar mgħaġġel u effiċjenti. Illum se naraw kif l-intelliġenza artifiċjali qed tbiddel il-mod kif jinżamm il-makkinarju, kif jiġu kontrollati l-prodotti, kif jinħolqu fabbriki aktar intelliġenti, u anke kif robot jista' jaħdem ħdejn bniedem mingħajr ebda periklu. Se niskopru wkoll kif sistema ta' tewmin diġitali, jew kif aktar imsejħin digital twins, jiżguraw li kollox jaħdem qabel ma jitwaħħal l-ebda bolt, u kif il-bidla fl-industrija teħtieġ ukoll li n-nies jitħarrġu mill-ġdid. Waħda mill-akbar rivoluzzjonijiet fl-industrija hija l-manutenzjoni preventiva. Fil-passat, il-makkinarju kien jissewwa biss meta jinkiser jew f'intervalli stabbiliti. Dak kien jiswa ħafna flus u ħin. Illum, sensuri fuq magni jibagħtu dejta kontinwa lill-intelliġenza artifiċjali, il-vibrazzjoni, temperatura, ħoss jew pressjoni. L-intelliġenza artifiċjali tanalizza dawn is-sinjali u tagħraf sinjali żgħar ta' ħsara qabel ma din issir problema serja. Pereżempju, magna tal-produzzjoni tista' tibda tagħmel ħoss li l-bniedem lanqas biss jinnota, iżda l-intelliġenza artifiċjali tinduna. Dan ifisser li tista' tissewwa meta l-ħaddiema ma jkunux qed jużawha mingħajr ma tiġi mfixkla l-produzzjoni. B'hekk mhux biss tiffranka l-ispejjeż imma wkoll tnaqqas ir-riskju ta' inċidenti. Dan jagħmel differenza f'impjanti kbar bħal dawk tal-enerġija jew fabbriki tal-ikel fejn kull minuta ta' waqfien tiswa eluf ta' ewro. Għalhekk, bl-intelliġenza artifiċjali, il-motto mhuwiex aktar issewwi meta jinkiser, iżda tintervjeni qabel tinqala' l-problema. Fil-fatt, il-kontroll tal-kwalità ilu parti mill-industrija minn dejjem. Imma l-għajnejn tal-bniedem għandhom il-limiti tagħhom. Bil-computer vision, l-intelliġenza artifiċjali issir bħal għajn li qatt ma tgħejja. Kameras b'riżoluzzjoni għolja li jieħdu ritratti jew vidjows tal-prodott waqt li jimxu fuq il-linja tal-produzzjoni. L-intelliġenza artifiċjali tqabbel kull oġġett ma' mudell perfett u tiskopri anke difetti żgħar li l-bniedem ma jarax. Dan mhux biss jgħin fil-prodott finali sabiex ikun ta' kwalità għolja, iżda wkoll jgħin biex jiġu identifikati problemi fl-istess proċess tal-produzzjoni. Pereżempju, jekk l-istess magna dejjem tipproduċi prodotti difettużi iktar minn oħrajn, l-inġiniera jistgħu jmorru direttament hemm u jsolvu l-problema. Il-vantaġġ hu li dan kollu jiġri f'ħin reali mingħajr ma titwaqqaf il-produzzjoni u kif l-intelliġenza artifiċjali titgħallem minn aktar eżempji, aktar issir preċiża. B'dan il-mod, il-kwalità ma tibqax xi ħaġa li tiċċekkja fl-aħħar meta jkun tard wisq, imma ssir parti integrali fil-proċess kollu. Industrija effiċjenti mhux biss dik li tipproduċi prodotti tajbin, imma wkoll dik li tuża l-enerġija b'mod għaqli. L-intelliġenza artifiċjali tista' tiċċekkja l-konsum tal-elettriku, l-ilma u l-gass f'ħin reali u tagħmel tibdil awtomatiku. F'bini industrijali, sistemi tal-intelliġenza artifiċjali jistgħu jirregolaw l-arja kondizzjonata, id-dawl u l-magni biex jaħdmu biss meta u fejn ikun meħtieġ. Pereżempju, jekk sezzjoni tal-fabbrika tkun vojta għal siegħat twal, id-dawl u l-magni jintfew waħedhom. Fl-istess ħin, l-intelliġenza artifiċjali tista' tbassar meta jkun hemm domanda għolja ta' enerġija u jaqilbu fuq batteriji lokali biex inaqqsu l-ispiża, u l-istress fuq is-sistema tad-dawl. F'bini kummerċjali u fabbriki kbar, din il-ħila twassal għal tnaqqis sinifikanti fil-kontijiet u fl-emissjonijiet. Huwa bħallikieku jkollok maniġer tal-enerġija li qatt ma jorqod, dejjem ifittex kif jiffranka xi ewro u jżomm l-operat fl-aqwa kundizzjoni. Bħalissa, xi kumpaniji qed jużaw l-intelliġenza artifiċjali biex joħolqu enerġija dinamika, fejn magna tibda taħdem biss meta jkun hemm surplus ta' enerġija rħisa jew minn sorsi rinnovabbli. Dan mhux biss jagħti vantaġġ ekonomiku, iżda jgħin ukoll lill-ambjent. Meta naħsbu f'robots industrijali, ħafna drabi nimmaġinaw magni kbar, iżolati wara xibka tal-metall. Illum qed naraw aktar cobots, jew robots kollaborattivi, li jaħdmu ħdejn il-bniedem. Dawn huma mfassla biex ikunu sikuri b'sensuri u limiti ta' veloċità li jifqu jekk xi ħadd jersaq qrib wisq. Kobots jistgħu jgħinu f'xogħlijiet ripetittivi jew tqal, bħal tqegħid ta' komponenti żgħar, tqattigħ jew ippakkjar. Dan iħalli lill-ħaddiema jikkonċentraw fuq xogħlijiet li jeħtieġu ħila, ġudizzju u kreattività. Fil-prattika, il-kobot u l-bniedem jaqsmu l-istess spazju tax-xogħol, bħal tim wieħed u dan iżid il-produttività mingħajr ma jżid ir-riskju. It-tewmin diġitali, jew digital twins, huma bħal kopji virtwali ta' magna jew proċess. Bħala mudell diġitali, dan jippermetti lill-inġiniera jittestjaw bidliet jew ideat mingħajr ma jmissu l-magni reali. Pereżempju, fabbrika tista' toħloq twin tal-linja tal-produzzjoni tagħha, tipprova żżid magna ġdida jew tbiddel proċess ta' xogħol u tara x'jiġri fil-kompjuter qabel ma tagħmel investiment. Dan inaqqas ir-riskju, jiffranka l-flus u jħaffef l-innovazzjoni. U hekk kif jiġbor aktar data mill-verżjoni reali, it-tewmi jsir aktar preċiż u utli. L-intelliġenza artifiċjali tista' tbassar il-bżonnijiet futuri billi tanalizza xejriet tal-bejgħ, l-istaġuni u anke l-aħbarijiet. Dan jgħin lill-kumpaniji jżommu stokk ottimali, la wisq u lanqas ftit. Meta tkun taf x'se jkollok bżonn qabel ma jinqala' l-bżonn, tista' tevita nuqqasijiet, ħela u spejjeż żejda. Eżempju ċar huwa dak li jiġri fl-industrija tal-farmaċewtika. fejn l-intelliġenza artifiċjali tista' tbassar żieda fid-domanda għal mediċina kontra l-influwenza fix-xhur tax-xitwa billi tanalizza dejta storika, rapporti tas-saħħa pubbliċi u tbassir tat-temp. Dan jippermetti lill-manifattur u d-distributur jippjanaw il-produzzjoni u l-loġistika b'mod aktar effiċjenti u jnaqqsu r-riskju ta' nuqqas ta' provista f'mumenti kritiċi. L-intelliġenza artifiċjali tista' wkoll tissorvelja filmati minn kameras tas-sigurtà biex tinnota sitwazzjonijiet ta' periklu, bħal ħaddiema mingħajr elmu jew tagħmil protettiv. Dan jgħir biex jiġu evitati inċidenti fuq il-post tax-xogħol u ttejjeb il-konformità mar-regolamenti tas-sigurtà. Barra minn hekk, hekk kif it-teknoloġija tkompli tevolvi, il-ħaddiema jeħtieġu taħriġ kontinwu biex jadattaw għax-xogħlijiet ġodda. L-intelliġenza artifiċjali tista' toħloq korsijiet personalizzati skont il-livell ta' ħiliet u l-bżonnijiet individwali. Jekk naraw x'jiġri fl-industrija tal-kostruzzjoni, sistema tal-intelliġenza artifiċjali tista' tidentifika ħaddiem fuq sit mingħajr ġaketta riflettiva u tibgħat twissija immedjata lill-maniġer tas-sit. Fl-istess ħin, il-ħaddiem jista' jirċievi taħriġ interattiv fuq il-mowbajl tiegħu dwar il-protokolli tas-sigurtà, adattat għall-esperjenza tiegħu u t-tip ta' xogħol li jkun qed jagħmel. Però, qabel ma jinxtraw sistemi tal-intelliġenza artifiċjali, kull manager għandu jistaqsi mistoqsijiet kruċjali. Min żviluppa dis sistema X'tip ta' data ntuża? Kif tiġi protetta d-data tagħna? Ġieli ntużat x'imkien ieħor f'industrija simili għal tiegħi? U importanti ħafna, x'jiġri jekk is-sistema tagħmel żball? Għandu jiġi evalwat ukoll kemm hi flessibbli fis-sistema biex tadatta l-bidliet fil-proċessi jew fil-politika tal-kumpanija. Il-manager għandu jfittex soluzzjoni li mhux biss tkun teknoloġikament avvanzata, imma wkoll etikament responsabbli u trasparenti fl-operat tagħha. Fis-sezzjoni li jmiss se naraw simulazzjoni ta' id robotika, b'sensuri u algoritmi tal-intelliġenza artifiċjali li jiggwidaw bi preċiżjoni. Permezz ta' dan se naraw kif il-magni jistgħu jaħdmu f'armonija perfetta mal-bniedem. Għal darb'oħra llum ħriġna barra mill-istudio fejn se naraw kumpanija tar-robotika, kumpanija li tagħmel numru ta' robots hawn Malta stess. Mela, Ben insellimlek, tispjegalna naqra x'qed naraw llum? Insellimlek. Illum qegħdin hawnhekk biex naraw sensiela ta' robots differenti fost oħrajn li dil-kumpanija qiegħda taħdem fuqhom. Hawnhekk għandna robotic hand u robotic arm. Hawnhekk għandna robot dog u għandna VR headset li tista' tuża wkoll biex tikkontrolla dawn it-tipi differenti ta' robots. Mela forsi biex biex nagħtu naqra eżempju, fejn jintużaw dawn fis-sens għalfejn għandi bżonn jiena robotic hand jew robotic arm? F'każijiet ta' production, dawn it-tip ta' robots jistgħu jintużaw biex jiffaċilitaw ċertu proċessi li s-soltu jridu jsiru manwalment. Hekk, tista' tuża n-nies għal xogħol li huwa iktar ikkumplikat, li bilfors jeħtieġ uman. filwaqt li xogħol menial work jista' jsir permezz ta' dawn l-għodda. Ġifieri forsi biex nagħtu eżempju, hawnhekk pereżempju għandi dal-bot tal-plastik, tajjeb, li tagħmel robotic hand li għandha l-moviment kważi daqs idi, jekk mhux aħjar minn idi, tajjeb, prattikament taqbad dan il-bot b'idejha, tħares lejh, tara jekk għandu xi difetti u tiddeċiedi jekk tpoġġihx ġo kontejners fejn għandhom id-difetti jew kontejners li m'għandhomx difetti. Dan huwa biss eżempju wieħed u bħal dan hemm ħafna u ħafna eżempji oħra. Ħdejja mbagħad għandi l-kelb jismu bajt, dal-kelb imma ma jikdimx, tajjeb, u da jintuża pereżempju għal ħafna affarijiet. Waħda minnhom hija li jsir il-patrolling ġo ċertu postijiet differenti. Umbat kif għalinna Ben għandu l-Virtual Reality Headset li minna jista' jħares. Mela għalfejn tintuża l-Virtual Reality Headset Ben? Virtual Reality Headset tintuża mill-operator ta' robot bħal dal-kelb. F'dal-każ, l-operator jilbes il-headset u jkun jista' jara permezz tal-kamera li hemm hemmhekk jara eżatt l-istess ħaġa li jkun qed jara r-robot. F'każijiet ta' petrol, eżempju construction sites, jistgħu jintużaw dawn ir-robots biex jevalwaw ċertu postijiet li forsi mhux bilfors ikunu siguri għan-nies. qabel ma jibda jsir ix-xogħol jew anke forsi fil-proċess tal-bini. Mela inti ħafna drabi li jiġri li dawn il-robots ikunu qed iduru b'mod awtonomu, Ben semma l-construction site, jiġifieri jkunu qed iduru madwar din il-binja li għadha tinbena, ikunu qed jaraw x'inhu jiġri, jieħdu ritratti jew forsi vidjow ta' dak kollox. Imma f'dak il-punt fejn l-operatur jixtieq jara aħjar x'hemm qed jiġri, jista' jibgħat ir-robot u permezz tal-virtual reality jkun jista' jħares mill-għajnej ir-robot pratikament, tajjeb. Hemm affarijiet oħra li jistgħu jagħmlu dar-robot għax naf li dawn huma biss ġiex eżempji, però jista' jkun hemm ħafna iktar affarijiet oħra li jistgħu jsiru. Fid-dinja tax-xogħol dawn ir-robots jintużaw f'ħafna aspetti differenti. Bħalma semmejna hawnhekk tal-production, dawn it-tip ta' robots u robots ħafna ikbar minnhom jintużaw għal affarijiet bħal jibnu l-karozzi fejn il-proċess ma tantx m'għadux isir min-nies, mill-bnedmin, imma qed isir b'mod ħafna iktar awtomatiku. Hawnhekk qed naraw it-tibdil fix-xogħol issa, fejn ix-xogħol issa mhux biss qed isir bir-robots jew bin-nies, imma jsir permezz tagħhom it-tnejn jaħdmu flimkien. Fejn inti għandek ir-robot qed jagħmel dak ix-xogħol forsi l-iktar diffiċli, u mbagħad għandek il-bniedem li qed jagħmel dak ix-xogħol iktar tal-moħħ fejn għandek bżonn tieħu ċertu deċiżjonijiet importanti. Mela, grazzi Ben, naħseb kienet interessanti ħafna di li rajna daw ir-robots. Naf li ħafna nies illum qed isiru iktar familjali mar-robots għax infakkar li anke fid-djar hawn daw ir-robots pereżempju li joqogħdu jduru ehm, u jnaddfu l-art ukoll, però iktar ma jgħaddi żmien iktar ħanraw iktar minn daw ir-robots. Kif rajna llum rajna robotic arm u anke robotic dog, Però, minn hawn ftit żmien ieħor ukoll naraw robots ħafna iktar avvanzati u sofistikati, bħal pereżempju dawk li ngħidulhom il-humanoids, li jkunu qishom bniedem u dawn jistgħu jagħmlu ħafna iktar affarijiet. Mela naħseb wasalna f'punt fejn fl-aħħar ħa nibdew naraw iktar minn dawn ir-robots fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għal dil-parti tal-programm għandi lill-Inġinier James Attard Kingswell, li huwa spert fil-manifattura u robotika. Insellimlek James. Hi Alexei. Mela James, nibdew mill-bidu nett. Jiġifieri meta aħna nitkellmu fuq fabbriki, tajjeb? Hemmhekk ir-robotika kif tista' tgħin jew kif tintuża? In ġenerali automation, jiġifieri jekk hux robotika, jekk hux intelliġenza artifiċjali, machine learning, dawn l-aspetti kollha, Dawn jistgħu jgħinu f'ħafna aspetti. Ovvjament automation li trid tagħmel task li huma repetitive tista' tagħmilhom mhux biss ehm, għal darba darbtejn ma tagħmilhom repetitive anki fil-lejl, jiġifieri anki meta ma jkunx hemm in-nies, eh, toqgħod tara data wkoll li joħorġu minn daw il-proċessi u so on. U ovvjament dan tagħmel ħajja tan-nies iktar faċli wkoll għax ċertu task li jkunu repetitive u mhux daqshekk value adding eh, ikunu Qed jinħadmu mill-robotika l-intelligenza artifiċjali. Mbagħad hemm ukoll data processing, jiġifieri jkun hemm ċertu data eh, li jekk huma nkellu jipproċessaħ jkun repetitive ħafna, jkun hemm ċertu livell ta' dettall li m'hemmx għalfejn toġġa fiha, jiġifieri naħseb jkun iktar worth it li l-intelliġenza artifiċjali u machine learning jgħodi jaraw id-data, jaraw x-trends u jistaw jaraw minna. Ġi, imma tista' tina naqa' eżempji, għax taf inti nisma' fuq bil-klim robots, cobots, u ħafna nis isom jitħawdu jgħidu daw x'in id-differenza. U attwalment kif tintuża ma ġifieri biex biex nistgħu nivviġwalizzawha? Le, robots huwa term broad ħafna, ġifieri robot huwa kull tip ta' electronic jew Eh, sistema li jista' jagħmlu ċertu tasks hemm ħafna ovvjament forms, hemm humanoid robots li qed naraw ħafna iktar minnhom, jiġifieri social media. Humanoid jiġifieri som bnedmin. Humanoid jisom bnedmin ukoll. Eh, però fl-industrija aktar jużaw kif qed industry robot arms, cobots, eh, u hemm ukoll li jisimhom AGVs li jistgħu jittrasportaw ċertu materjali minn post tal-ieħor ukoll awtomatikament. Ehm, però id-differenza bejn imbagħad il-robots u l-cobots huwa Dil philosophy li n-nies jistgħu jaħdmu alongside daw il-robots, ġifieri industrial robots. Mela ħantik eżempju, l-aħħar darba mort fabbrika u kien hemm persuna u di mill-magni bdew ħirġin isom bottiet tal-plastik. Iva. U di xogħla kienet qed tara naħseb il-quality control jekk hux tajbin jew għandhom xi difetti jew whatever. Ġi dak tip ta' xogħol li jista' jagħmel ir-robot. Yes, hemm żewġ aspetti hemmhekk. Hemm l-aspett li daw il-prodotti trid toħorġhom, trid tippakkjhom, u dak li tista' tagħmel bil-robotics u l-automation. U hemm l-aspett imbagħad ta' intelligence artifiċjali u machine learning u li u machine vision li inti qed tara l-prodott tara jekk il-kwalità jkunx tajjeb eh, li umani se jagħmlu ovvjament awtomatikament imma bid-data jekk inti titrejnjah u tgħidlu isma' dan huwa prodott tajjeb u dan huwa prodott ħażin, over time hu jista' jitgħallem ok dan anki jien nista' ngħid dan tajjeb ħażin u mbagħad ir-robotika jgħid ok dan ħanpoġġih fil-kaxxa u dan se nneħħih u nissortjawh. U mbagħad meta jkollok cobots minflok robots biss, dawn ikunu collaborative, jiġifieri jistgħu jaħdmu mingħajr screens, jistgħu jaħdmu alongside dawk l-uman, jiġifieri l-uman jista' jiġi jara x'qed jagħmel robot, forsi jkun hemm ħafna difetti kbar qed joħorġu, l-uman jista' jiġi jgħid ħa nara x'qed jiġri, hemm xi problema bil-magna, l-kwalità qed twaqqa' jiġifieri. Imma mbagħad ovvjament hemm l-element li l-uman jrid jgħid li l-cobot jew robot ma ma ma jafx is-soluzzjoni, il-robot xi se jagħmel hemm problema nafx se nagħmel, l-uman jrid imur jara x'inhu l-problema, jagħmel troubleshooting u jerġa' jibda l-proċess. Jiġifieri su l-assistent tal-uman jekk qed nifhmek sew. Huwa kompletament assistent, daw il-teknoloġiji mhumiex eh, replacement. Qatt mhu se jkun il-każ li daw il-robots u l-intelligenza artifiċjali se jkollhom il-consideration eh, tal-kwalità, il-kreatività u l-problem solving aspects li għandu l-uman u l-adaptability wkoll. Kifet, kull robot huwa ddisinjat kważi għal ċertu task, jiġifieri jew ikun adattat għal ċertu tasks eh, biss. Iva, hemm push naqas forz biex nagħmlu general purpose robotics u automation, Però għadna ħafna 'l bogħod u again, imbagħad għandek dik il-ħaġa li uman jista' jagħmel ċertu tasks għax għandu ċertu kreattività u problem solving li ma jeżistix imbagħad fil-automation. Alright, alright. Mela, meta meta mbagħad nitkellmu taf inti fuq business, hemm min ġieli jgħidulek isma' vera u r-robots u fabbriki kbar bir-robots, imma jekk jien għandi fabbrika żgħira, nista' nuża r-robots jew jew taf int too expensive? Eh, Hemm ħafna options ġifieri Robots nistgħu ngħidu ħafna affarijiet, tista' tgħidu ok, m'għandix dak il-volum li nista' ninvesti capital investment f'ċertu prodotti kbar biex notomate ja certu tasks, però hemm aktar robots għal maintenance, per esempio, għandek għal cleaning, għal delivery u so on. Ġifieri hemm ħafna li tista' tgħid iva hemm dak l-iskop, imma minn barra l-robotika hemm ukoll eh, kif edna eh, l-intelligenza artifiċjali li tista' tgħid Ara x'dejta tista' tuża, ara x'dejta tista' tikkaptira, predictive maintenance, ħafna industrija l-iktar li jużaw machine learning huwa l-predictive maintenance, jiġifieri meta se jinkisser il-magna biex mhux nistennew sakemm jinkisser, meta se jinkisser based on trends, usage u dawk id-dejta. All right. U ħafna drabi meta nisimgħu fuq ir-robotika fl-industrija dejjem taf inti nsemmu li ħa jispiċċaw ix-xogħlijiet, etc. Però naħseb hemm aspett ieħor li ma tantx tissemma s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Kif jistgħu jgħinu f'dak il-każ? Il-kwalità tax-xogħol tista' żżid. Inti jekk ikollok kumpanija, jekk tidħol ħafna iktar automation f'dik il-kumpanija, iktar milli ħa neħħu ċertu roles biex nagħmlu iktar flus, iktar se nagħmlu iktar flus in ġenerali. Se nkabbru l-kumpanija biex nista' nagħmlu iktar prodott, servizz li mbagħad ovvjament għall-uman hemm ħafna iktar roles iktar ehm, upskilled ukoll, jiġifieri minn flok jien nagħmel dak ix-xogħol li kif ntejt nar il-prodott u npoġġiex ġol kaxxa, issa se ngħid alright, ħanar li l-automations kollha jaħdmu sew, hemm problema ħanmur insolvi li dak huwa ħafna xogħol l-ewwel eh, iktar Eh, ta' knowledge u insight, ġifir, u juża il-knowledge li għanna ħna inherently mux pre-programmat, jiġifieri naħseb jekk trid taraha bħala automation jiżdied il-kwalità u l-ammont ta' xogħol biex tagħmel prodotti u servizzi tajjeb iktar għall-consumers li qed tisservihom. Imbagħad tista' tgħid ok, għandna iktar flus għall-investiment ukoll. Ħaġa oħra wkoll, meta inti f'kumpanija tipproduċi xi ħaġa, tajjeb ġalment għandek ammont sostanzjali ta' stock, tajjeb, u għal ħafna raġunijiet jew ħabba flus jew ħabba insurance, tipprova tnaqsu kemm jista' jkun dak l-istock inti. Allura hemmhekk kif tista' tgħin l-intelligenza artifiċjali biex wan tnaqqas ovvjament l-istock li għandek maħżun eh, fil-da tiegħek, però anke l-element ta' loġistika u dawn l-affarijiet. Di l-ikbar problema li tista' solvi like machine learning u artificial u tiġa qed jintuża. U probabbli hemm ħafna kumpaniji li s-softwares li għandhom tiġa qed jużawh u ma jafux. Jiġifieri tiġa għandhom AI integrations u ma jafux. U bażikament kif qed int, eh, minn flok tipproduċi dak is-stock tista' tuża ċertu predictive analysis anki b'data li mhux inti għandek imma data market data, data tal ġifieri tal-consumers. Dawk tista' daħħalhom u jgħidlek kemm għandek bżonn stock, kemm tista' tipproduċi biex tkun iktar lean f'dak il-proċess. Mbagħad wara li għandek dak il-information kif tista' tipplan tagħmel planning tal-production biex tuża l-magni aktar f'ħinijiet effiċenti, jiġifieri. Mbagħad wara li tagħmel dak kollu għandek il-production planning ukoll. Meta nipproduċu dal-prodott versus dal-product biex kollox ikun iktar efficient. Jiġifieri Iktar efficiency in terms of meta tipproduċi, iktar efficiency in terms of li tipproduċi u kemm tipproduċi, u fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm iktar effiċjenza, jiġifieri iktar investiment ukoll. Naf li inti spiss ikollok x'taqsam ma' ħafna kumpaniji. X'inhuma l-iżbalji li qed jagħmlu kumpaniji żgħar meta jiġu għall-automation? Huwa li tipprova tagħmel wisq f'daqqa, jiġifieri tħarr ħafna minn dawn il-social media u tagħmel ħafna. Tipo news dwar l-art eh, l-intelligenza u tibda tgħid fejn nisa nagħmlu ħanpoġġi hawnhekk, ħanpoġġi hawnhekk. Speċjalment il-management jgħidu jridu nitfgħu iktar ta' da xogħol biex inkunu si. Imma l-problema li ej trid taħdem mal-uman li qed jagħmel il-proċess diġà li hu jista' jgħidlek isma' dan se jaħdem dan mhux se jaħdem. U anki minħabba biex titrainjhom biex hekk fl-aħħar Fl-aħħar mill-aħħar il-management teams mhux se jkunu dawk li qed jużawh, se jkunu n-nies qed jużawh. It-tieni net huwa li jippruvaw jagħmlu kollox il-proċess kollu. Imma tagħmel l-ewwel xarej tautomate l-ewwel 80% tat-task, imbagħad tagħmel tliet ma nafx, six months tautomate 20% tal-proċess. Żomm dak il-20 percent tal-proċess għall-uman u automate dak l-80 percent li jagħtik ħafna returns ukoll. Jiġifieri biex nagħlqu kieku kellek tagħti parir żgħir, minn fejn għandek tibda? Ibda start small, jiġifieri ara x'hemm pain points, problemi, ara jekk dawk il-pain points jew bil-fiżika jew bid-diġitali jistgħu taħseb li jistgħu jissolvew bil-intelliġenza artifiċjali jew l-automation. U ibda ibda ħsib, u ovvjament hemm ħafna kumpaniji mbagħad li jistgħu jgħinuk eh, li għandhom dak dak il-knowledge li jgħidu iva tista' tista' tagħmilha daw tista' ma tagħmilx, imma hemm ħafna risorsi u ħafna informazzjoni wkoll li tgħid eh, ħanibda minn proġett żgħir. U wis probabbli jekk tisserċja dak il-proġett hemm xi kumpanija oħra barra li tiġa qed jagħmluha jew anke hawn Malti jistgħu jagħmluha u tista' tmur taraħ u eh, ara kif qed jaħdem. Mela grazzi ħafna James, naħseb kif qalilna James, naħseb importanti li ma narawx kbir, nibdew minn dawk il-proġetti li vera ħajtuna valur, ehm, tfittex fuqhom, titgħallem fuqhom ehm, u perswas li hemm ħafna soluzzjoni hemm barra li tista' timplementa anka kemm jista' jkun malaj. Ehm, grazzi u narawkom id-darba li ġejja. Illum rajna kif l-intelliġenza artifiċjali qed tbiddel l-industrija minn ġewwa. Mhux biss bir-robots u l-magni imma bil-mod kif taħdem il-fabbrika kollha. Il-manutenzjoni preventiva tbiddel il-mentalità ta' nistennew li tinkiser għal naqbdu l-problema qabel ma tinkiser. Dan ifisser inqas waqfien, inqas spiża u aktar sigurtà għal kull min jaħdem fuq il-post. Fil-kontroll tal-kwalità, l-intelliġenza artifiċjali qatt ma tagħlaq għajnejha. Difett li bniedem jista' ma jindunax bih, anke jekk żgħir daqs pin, il-kamera u l-algoritmu jarawh. U mhux biss jindunaw bih, imma jgħidu minn fejn ġej sabiex jiġi solvut mill-għeruq. Meta niġu għall-enerġija, l-intelliġenza artifiċjali hi bħal manager li qatt ma torqod. Tkejjel kemm qed jinniħela. Tirranġa kollox waħedha, tagħmir, dawl, arja, konsum. Taqbad il-kontijiet u fl-istess ħin taħseb għall-ambjent. U r-robots tal-lum? M'għadhomx magħluqin wara xibka tal-metall. Issa għandna kobots, robots li jaħdmu ħdejn in-nies, jgħinuhom f'xogħlijiet ripetittivi jew tqal, bla periklu però. It-tewmin diġitali, jew kif insejħulhom id-digital twins, qed jagħtu ċans lill-fabbriki jittessjaw kollox b'mod virtwali, qabel ma jonfqu flus jew qabel ma jwaqqfu l-produzzjoni. Qisu tħares f'mera intelliġenti li turi x'se jiġri jekk tbiddel magna, linja jew proċess. però bla riskju u bla qtugħ ta' produzzjoni. L-intelliġenza artifiċjali qed tgħin ukoll fl-ippjanar u s-sigurtà. Tista' tbassar x'se jkun hemm bżonn fil-ġimgħat li ġejjin u tevita nuqqasijiet jew ħela fl-istokk. Fl-istess ħin, iżżomm għajnejha fuq il-post tax-xogħol. Kamera tista' tinduna jekk xi ħadd qiegħed mingħajr elmu u tibgħat twissija jew taħriġ dirett fuq il-mobile. Imma bħalma jiġri ma' kull teknoloġija serja, din mhux kwistjoni li tinstalla u tinsiha, min imexxi fabbrika jew kumpanija għandu jistaqsi, Min żviluppa dis-sistema? Fuq liema dejta tħarrġet? Min jieħu responsabilità jekk din tagħmel xi żball? U kemm hi faċli tadatta jew tinbidel għar-regoli jew għall-proċessi l-ġodda? Għax l-intelliġenza artifiċjali fl-industrija mhix biss teknoloġija, hi kwistjoni ta' fiduċja, sigurtà u serjetà. Illum rajna wkoll l-esperjenza tal-Inġinier James Attard Kingswell, li wera kif ir-robots jistgħu jaħdmu mal-bniedem u mhux minfloku. U issa nħallikom b'mistoqsija waħda. Jekk daw il-magni jistgħu jbassru problemi qabel ma jseħħu, inaqqsu l-iskart, jew jaħdmu mal-bniedem aktar milli flok il-bniedem, għandna nibżgħu minnhom jew ngħallmuhom jaħdmu magħna? Fl-episodju li jmiss se nitkellmu dwar ix-xogħol fl-uffiċċju. Mhux fabbriki u magni, imma impjiegi, ħiliet ġodda u kif l-intelliġenza artifiċjali qed tbiddel il-post tax-xogħol ta' kuljum.